Esselamu Alaikum. D'Geschicht vum Issa oder Jesus. D'Mamm vum Prophet Issa oder Jesus huet Mariam oder Maria geheescht. D'Maria war ganz fromm, dat heescht si war ganz gleeweg. An enges Daags koum den Engel Gabriel oder Djibril, dee vun Allah geschéckt gouf, bei si a sot, Du kriss gläich e Bouf. D'Maryam huet ganz verwonnert gefrot, Wéi soll ech dann e Kand kréien? Ech hunn dach kee Mann an ech si jo och net bestuet. Du sot den Engel, Allah ass allmächteg a wann Hien eppes wëll, da geschitt et. Du wäers e Bouf kréien. A kuck, den Adam, deen hat jo och kee Papp. D'Maryam gleeft un Allah a weess, dass Hien allmächteg ass. Den Engel hat hir och gesot, dass säi Bouf Isa oder Jesus heesche soll an dass hien e grousse Prophet gi wäert. Bei der Gebuert vum Issa war d'Maryam ganz eleng, si war ganz traureg an hat näischt z'iessen. Allah huet him awer gehollef, andeems Hien eng Baach niewent hir fléissen a gutt Friichten op engem Bam wuesse gelooss huet. Sou huet d'Maryam keen Duuscht a keen Honger missten erleiden. Spéiderhin ass d'Maryam zeréck bei seng Famill gaangen. Dunn hunn d'Leit gefrot, Vu wou kënnt dat Kand dann? D'Maryam awer huet hinnen net geäntwert, mee huet just nëmmen op d'Kand gewisen. Dunn hunn d'Leit gefrot, Wéi kënne mir da mat engem Kand schwätzen, wat nach an der Wéi läit? Dorops hin huet d'Kand gesot, Ech sinn en Diener vun Allah, Hien huet mir d'Schrëft ginn a mech zum Prophete gemat. Mir Mënsche sollen Allah ubieden a sollen deenen Aarmen hëllefen an hinne vun eisem Geld ginn. Och wou den Issa erwuesse war, huet hien oft zu de Leit geschwat an hinnen dat gesot, wat Allah him offenbaart huet. Hien huet de Leit iwwert fréier Propheten erzielt a gesot, Och ech sinn e Prophet vun Allah. Ech sinn e Mënsch wéi all déi aner Propheten. Dir sollt alleguerten nëmmen Allah ubieden a soss keen. Dir sollt och gutt mateneen ëmgoen an iech géigesäiteg hëllefen. Wéi gesot. Nenne verschidde Leit den Issa och Jesus. Si soen, datt Allah de Papp vum Jesus wier. De Jesus sot awer selwer, datt hien nëmmen e Prophet ass, och wann hien ouni Papp op d'Welt komm ass. Allah huet kee Bouf an nëmme Mënschen hu Bouwen an Duechteren. Den Issa huet de Leit och e Buch bruecht. Dat Buch heescht Injil oder Evangelium. Allah huet him dat Buch ginn. Et sti vill Geschichten an deem Buch an do steet och dran, datt d'Mënschen nëmmen zu Allah biede sollen. Allah huet dem Prophet Issa vill Seege bruecht. Hien huet dofir gesuergt, datt den Issa de Mënschen hëllefe konnt, andeems hie vill krank Leit erëm gesond gemat huet, sou datt déi Leit him immens dankbar waren an op d'Wierder vun Allah gelauschtert hunn an zu him gebiet hunn. Allah huet dem Issa och gehollef, déi Doudeg erëm lebendeg ze maachen. Du waren d'Leit immens frou an hunn Allah ugebieden. Dat alles konnt den Isa duerch d'Hëllef vun Allah. De Prophet Isa huet de Leit och gesot, dass no him nach e Prophet wäert kommen an dass de Prophet Ahmed heesche wäert. Allah huet de Prophet Isa och ënnert anerem zu de Mënsche geschéckt, fir dass hien hinne soe kann, dass de Prophet Mohammed komme wäert. Vill Mënschen hunn dat gegleeft, wat de Prophet Isa hinne gesot huet. Et goufen awer och Leit, déi him net nolauschtere wollten a si wollten him esouguer ëmbréngen. Allah huet dem Isa awer gehollef, esou wéi Hien et ëmmer mat senge Prophete mécht, wa se an Nout waren. Et stëmmt also net, dass verschidde Leit mengen, dass de Prophet Isa oder Jesus, vun senge Feinden un d'Kräiz gehaange gouf an op déi Aart a Weis dout gemat ginn ass. Allah huet säi Prophet beschützt an doduercher konnten d'Leit hien net ëmbréngen. Allah sot zum Isa, Ech wäert dech friddlech stierwe loossen an dann däerfs du bei mech eropkommen a bei mir liewen. Och déi, déi dech, déi op dech gelauschtert hunn an nëmme mech ugebiet hunn a Guddes gemat hunn, komme bei mech, fir iech all gëtt et déi schéinste Belounung, well dir gefollegt hutt.